Insellmulkom. Dan huwa programm tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali, CNI, u tal-Front Maltin Inqumu. Miegħi għandi ċ-Chairman tal-Front Maltin Inqumu, Sami Mejlaq. Illum se nitkellmu fuq it-tax haven, jiġifieri pajjiżi bħal-Lussemburgu u l-Panama, u pajjiżi ħafna pajjiżi oħra. Qegħdin jgħidu anki Malta hija tax haven. imma differenti ħafna kemm il-Lussemburgu u kemm il-Panama il-liġijiet tagħna dwar it-taxxa. U se mbagħad nagħmlu kummenti wkoll fuq l-istraġi ta' 17 ta' Wissu li seħħ ġewwa Barċellona. Imma nibdew mal-ewwel fuq il-kwistjoni tat-taxxa u tat-tax haven u nistieden lil sieħbi biex jgħid x'inhuma ħsibijiet tiegħu dwar das-suġġett. Il-tax havens daw il-moħbiet biex infakkar hawnhekk kemm il-darba tkellimna dwarhom huma xi ta' banek fej il-kumpaniji u korporazzjonijiet kbar privati jaħbu il-profitti tagħhom biex ma jħallsux taxxa eh, fil-pajjiż li jkunu qegħdin joperaw. Din hija problema kbira għall-klassi tal-ħaddiema mad-dinja kollha imma mal-Ewropa huwa kkalkulat li l-evażjoni tat-taxxa b'dan il-mod qiegħda tlaħħaq għal triljun ewro fis-sena, miljun miljun ewro fis-sena, skont rapport tal-European Trade Union Confederation. Issa, ix-xahar li għadda reġa' ħareġ rapport ieħor fuq studju illi sar dwar din għall-kwistjoni u l-istudju sar fuq il-kumpaniji tal-awdituri l-kbar illi qegħdin jaħdmu biex imexxu din l-iskema għal dawn il-kumpaniji. Ħalli nispjega ruħi daqsxejn aħjar. L-ewwel nett, l-istudju ġie kommissjonat mis-Soċjalisti fil-Parlament Ewropej, mis-Soċjalisti tax-xellug, mhux mis-Soċjalisti li hemm il-Partit Laburista Malti magħhom biex niftehmu, ma hemm grupp tax-xellug dawn għandhom 52 membru fil-Parlament tal-Ewropa u dawn huma differenti għax iridu mudell totalment differenti ta' Ewropea, ma jaqblux ma' dan il-mudell. Issa, dawn il, dal-grupp ta' 52 membru fil-Parlament tal-Ewropa qabbdu professur mill-Università ta' Londra u esperti oħrajn biex jagħmlu dal-istudju. L-istudju sar fuq kif qegħdin jaħdmu l-ikbar erba' kumpaniji tal-awdituri fid-dinja, huma magħrufa bħala the big four għax huma l-ikbar erba', u kif dawn qegħdin jgħinu l-kumpaniji kbar biex jevadu t-taxxa. Dawn l-erba' kbar huma PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernest and Young u KPMC. Dawn huma l-erba' kumpaniji kbar li jispeċjalizzaw fuq l-evażjoni tat-taxxa. Issa, mill-istudju li għamlu mill-Università ta' Londra, ġifieri minn dan l-aħħar studju li sar, U da studju dettaljat jiġifieri sar u minn esperti reġgħu kkonfermaw li xi ħaġa li dal-istudju sempliċement ikkonferma dak li l-pubbliku diġà jaf, imma ikkonferma b'mod elaborat u b'mod jiġifieri iktar preċiż. Dan mill-istudju ħareġ li dawn l-erba' kumpaniji kbar tal-awdituri L-ewwel nett da xogħolhom proprja huwa bħala awdituri li jiċċekkjaw li jaraw li l-kotba, il-kontijiet tal-kumpaniji huma vera. Għax għalhekk qiegħed l-awditur u da l-ewwel xogħol tagħhom. Għax kull kumpanija trid iżżomm il-kontijiet kemm għaliha u kemm għal skopijiet ta' taxxa biex li qed tħallas it-taxxa. Issa da skoprow illi u kkonkludow illi Dawn kemm jifilħu jaħbu, jaħbu qegħdin, f'dak li huma profitti u anki ta' min huma l-kumpaniji, għax dawn jagħmlu ħafna kumpaniji u sussidjarji u affarijiet oħra bħal dawn biex jaħbu. Skoprow illi fir-realtà dawn l-erba' kumpaniji kbar tal-awdituri fil-fatt qed jagħmlu żewġ kontijiet l-kumpaniji li jaħdmu għalihom, il-konta vera u l-konta parsi. Il-konta vera jkun għas-sidien tal-kumpanija biex ikunu jafu vera fiex qiegħdin u l-konta parsi jkun għall-pubbliku li dak qed jaħbi kemm jiflaħ il-profitti. Skoprew ukoll li dawn l-erbgħa l-kbar, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernest and Young u KPMC, joperaw qegħdin fi 43 minn 45 tax haven, jiġifieri minn dawn il-postijiet, pajjiżi fejn hemm banek moħbiet fejn jinħbu l-profitti biex ma titħallas taxxa. Ġifieri tistgħu taħsbu xi brimba kbira mifruxa minnhom minn dawn l-erba' kumpaniji li qegħdin jgħinu u jaħdmu u jattwaw biex tiġi evaduta t-taxxa. Dan rapport mill-Università ta' Londra mbagħad jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu. u r-rakkomandazzjonijiet l-ewwel nett jgħidu illi huwa kuntraditorju illi kumpanija li qiegħda hemmhekk biex tispezzjona l-kontijiet u mhix vera dak tfisser tagħmel audit, tiċċekkja jekk il-kontijiet tal-kumpanija humiex korretti jew le, jekk humiex vera jew le. Mela dan l-ewwel xogħol li għandhom. Issa, fl-istess ħin, Huma mbagħad qed jagħtu parir u jsibu l-mezzi biex il-profitti jitpoġġew f'postijiet, f'moħbiet fejn ma titħallasx it-taxxa. U din hija kontraditorja għax jekk il-funzjoni tal-auditing hija l-korrettezza tal-kontijiet, inti ma tistax fl-istess ħin qed tipprovdi servizz biex il-kontijiet jidhru differenti minn dak li huwa vera. Hija waħda kontra l-oħra u din hija dinha turik is-sitwazzjoni tas-sistema neoliberali fiex ġabet id-dinja u n-nuqqas ta' regolamentazzjoni fiex ġejna kollox iddominat mill-kumpaniji kbar, mill-korporazzjonijiet kbar, jagħmlu li jridu, jisirqu kemm iridu u l-klassi tal-ħaddiem tibqa' tbati mir-riżultat ta' dan kollu. Mela din l-ewwel proposta li qed jagħmel ir-rapport. Ir-rapport qed jgħid imbagħad illi l-kontijiet iridu jkunu mxandra. Imxandra pubblikament kullimkien, jiġifieri, biex il-poplu jkun jista' jarahom u jevalwahom u l-poplu mbagħad ma tidħaqx bih għax meta jkun qed jara kemm vera hemm qligħ u kemm vera qed titħallas taxxa, allura hemmhekk il-pressjoni ħa tikber iktar biex dawn il-moħbiet jispiċċaw. Qed jipproponu wkoll li Il-kontijiet mhux biss ikunu mxandra, imma jkunu mxandra pajjiż pajjiż, għax kif ġieli spjegajna hawnhekk li jagħmlu dawn il-korporazzjonijiet kbar huwa li jkunu qed jaħdmu f'pajjiż, jirreġistraw il-kumpanija tagħhom f'pajjiż ieħor biex il-qligħ jidher ġo pajjiż ieħor, il-pajjiż l-ieħor ikun hemm banek għal tal apposta moħbieġ fejn jista' jinħeba l-qligħ biex ma titħallasx it-taxxa imma allura importanti li l-kontijiet inkluż il-qligħ jiġu mxandra fil-pajjiżi kollha mhux f'pajjiż wieħed. Dar-rapport imbagħad jikkritika ħafna lill-kbar għadd tal-Unjoni Ewropea fuq din għall-kwistjoni għaliex jargumenta dar-rapport li l-azzjonijiet li qiegħda tieħu l-Unjoni Ewropea biex tipprova tnaqqas din l-evażjoni tat-taxxa huma kollha finta, kollha ta' parsi, kollha jħallu ħafna loopholes minn fejn xorta ssir l-evażjoni tat-taxxa u allura m'hemm xejn bis-serjetà. Dan rapport stess qed jgħid, dak ġieli għednieh aħna minn hawn, fil-fatt dar-rapport jikkonferma dak kollu li l-pubbliku diġà kien jaf, però jikkonfermah b'mod iktar professjonali, b'mod iktar elaborat u b'mod iktar preċiż. U nfakkar hawnhekk jiena li ħadd m'għandu għalfejn jistagħġeb. ukoll bla la ħareġ minn dar-rapport meta wieħed jiftakar li l-perċejmess fl-Unjoni Ewropea ta' dawn il-moħbiet huwa n-number one tal-Unjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker. Juncker li hu l-kbir nett tal-Unjoni Ewropea u għall-Kap tal-Kummissjoni huwa wkoll il-perċejmess illi minn snin ilu beda din is-sistema minn meta kien għadu Prim Ministru fil-Lussemburgu għamel il-liġijiet tas-segretezza, għax il-moħbiet sigrieti li ħadd ma jagħmel moħba u jikteb fuqha hawnhekk hawn il-moħba qiegħda hawn. Allura l-istess dan għamel il-liġijiet tas-segretezza, għamel liġijiet da Juncker fil-Lussemburgu li jekk xi ħadd jikxef jitfu l-ħabs, ġifieri allura wieħed mill-law waħdu jinduna illi illi dina l-Unjoni Ewropea li tgħid tirranġa dan l-evażjoni tat-taxxa huwa kollu finta. Issa barra minn hekk tajjeb ukoll li dar rapport li qed insemmi hawnhekk jiena minn professur mill-Università ta' Londra u esperti oħrajn u kkummissjonat mis-Soċjalisti, wieħed jista' jsibu fuq il-websajt tagħna tal-Front Maltin Inqumu. Jekk wieħed jidħol fmimalta dot com, fost affarijiet oħra jista' jarah, dan huwa rapport dettaljat u min jinteressah jista' jaqrah fid-dettalji kollu. Ngħid ukoll hawnhekk li ma kien hemm xejn ta' sorpriża f'dan rapport, għaliex sentejn ilu il-unions fl-Unjoni Ewropea miġburin fil-European Trade Union Confederation, li hija l-għaqda tal-unions fil-pajjiżi tal-pajjiżi tal-Ewropa, u kol ikkommissjonaw rapport minn esperti fuq din għal-kwistjoni. U dar rapport li kemm il-darba xandar nieħu anki spjegajnieh minn hawnhekk, jikkonkludi wkoll l-istess affarijiet li kkonkluda dan rapport issa mill-Università ta' Londra. U l-proposti tiegħu huma l-istess bid-differenza li jipproponi wkoll ir-rapport tal-unions, meta qed ngħid il-unions Ewropej dawn jinkludu t-tliet unions ewlenin Maltin, jinkludu l-General Workers' Union, il-UHM u l-Forum Unions Maltin. Dan ir-rapport huwa tagħhom ukoll. So, il-unions tal-Ewropa qed jipproponu illi jkun hemm taxxa ta' 25% corporation tax mal-Ewropa kollha biex dana s-serq għax da serq mit-taxxa li ma jħassux it-taxxa biex jispiċċa da serq l-Ewropa għandha tagħmel regola illi kull kumpanija privata titħallas minimu mal-Ewropa kollha, lill-gvern tal-pajjiż fejn tkun qed topera, mhux lill-Ewropa, tħallas għat-taxxa, taxxa taxxa ta' 25 fil-mija mill-qligħ mill-profitti li tgħax. Jekk jiġri hekk, allura di tinqata' ħafna r-ras ta' din l-evażjoni tat-taxxa u ta' dan is-serq. Issa, Meta wieħed jara dak kollu, allura bilfors wieħed jikkonkludi illi issa tant għaddew snin sena wara l-oħra illi dejjem il-klassi tal-ħaddiema fl-Ewropa baqgħet tiġi misruqa. Għaliex? Għax aħna meta qed nitkellmu fuq triljun ewro fis-sena, ġifieri miljun għal miljun darba. Da skont ir-rapport tal-European Trade Union Confederation, tal-unions jiġifieri tal-Ewropa. Dawn huma kollha flus li huma fir-realtà tal-popli tal-Unjoni Ewropea, tal-ħames mitt miljun ruħ li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Huma flus li suppost imorru għand il-gvernijiet rispettivi tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Huma flus li kieku jiġri hekk Il-gvernijiet jistgħu jużawhom biex joħolqu xogħol, biex itejbu s-servizzi soċjali, biex u l-affarijiet l-oħra kollha li huma ta' ġid għall-popli tagħhom u minflok qegħdin jispiċċaw misruqin minn dawn il-kumpaniji kbar. Allura l-unions u l-ħaddiema fl-Ewropa m'għandhomx triq oħra ħlief ikomplu jżidu dina Il-ġlieda biex dawn il, das-serq minn fuq dar il-ħaddiema jispiċċa. Aħna u Malta, di tinteressana ħafna wkoll is-sitwazzjoni. Allura għaliex qegħdin fl-Ewropa u jekk ikun hawn kumpaniji li qed jagħmluk allura dawn jisirqu lil kulħadd qegħdin inkluż lill-ħaddiema Maltin ukoll. Issa aħna bħala pajjiż żgħir li qed noffru ċertu servizzi li huma simili, illum kif qal Dottor Mifsud Bonnici, aħna differenti mil-Lussemburgu u minn pajjiżi oħra, però xorta qed niġu kklassifikati ma' dawn il-moħbiet. Għax xorta hemm skemi hawn Malta fejn kumpaniji, pereżempju Ġermaniżi, Franċiżi, Ingliżi, oħrajn, jirreġistraw hawn Malta x-xogħol li jkunu qed jagħmlu fil-Ġermanja fi Franza, l-Ingilterra u pajjiżi oħra bħal dawn, u flok iħallsu t-taxxa fil-pajjiż, fil-Ġermanja jew Franza jew l-Ingilterra, iħallsu taxxa żgħira ta' ħamsa fil-mija hawn Malta. Aħna vera jaqblilna l-Gvern u qed idaħħal ħafna flus minnha din, però xorta moralment qegħdin fuq in-naħa tal-evażjoni tat-taxxa. Allura dan m'għandux ikun. U barra minn hekk, Ir-reżistenza u l-oppożizzjoni għal das-serq kollu qiegħda dejjem tikber fl-Ewropa. U ħaġa sabiħa li qiegħda tikber u jalla tibqa' tikber u importanti li l-unions u l-ħaddiema jkomplu jkabbruha din l-oppożizzjoni li din tpoġġi lill-Gvern Malti fis-sitwazzjoni li aħjar minn issa jibda jaħseb Illi da bħal bniedem qiegħed fis-sajf, fit-temp sabiħ, imma jaf li ġejja x-xitwa. Allura jaqbillu jaħseb għall-umbrella. Aħjar minn issa jibda jaħseb biex jagħmel pjan ekonomiku differenti biex ma nibqgħux niddependu mill-financial services b'dan il-mod kif qegħdin niddependu llum. Aħna, dei vera qed jagħmluha pajjiżi oħra u aħna ma qed nagħmlu xejn differenti minn pajjiżi oħra, imma xorta hija ħażina u xorta ma tistax tibqa' sejra hekk is-sitwazzjoni. L-oppożizzjoni kontra tagħha qiegħda tikber u l-Gvern għandu, il-Gvern tal-ġurnata għandu jagħmel pjan ekonomiku differenti. Fit-tul żgur li hekk jaqbel. Barra minn hekk l-aħħar ħaġa, u nagħlaq biha, Tajjeb illi nżommu f'moħħna li fil-Parlament tal-Ewropa hemm grupp ta' soċjalisti, jiena nsejħilhom soċjalisti ta' vera, vera grupp mhux kbir ħafna ta' 52, minn diversi pajjiżi daw, minn Franza, mill-Irlanda, mill-Ġermanja, minn pajjiżi oħra, u il-Gvern Laburista u l-Partit Laburista u Malta għandu jikkunsidra bis-serjetà, anke fuq dil-kwistjoni, illi mhux jagħti l-appoġġ lis-Soċjalisti moderati, ħa nsejħilhom hekk, li fil-Parlament tal-Ewropa qegħdin coalition man-naħa tan-Nazzjonalisti, qegħdin partit wieħed dawn. Flok jagħti appoġġ lis-Soċjalisti tax-xellug, l-appell tiegħi huwa li dan għandu jikkunsidrah il-Partit Laburista u jaqleb għal fuq in-naħa tas-Soċjalisti ta' vera, ħalli nkunu ċari. U dan huwa wieħed mill-każijiet illi l-Partit Laburista Malti għandu jagħti l-appoġġ lis-Soċjalisti xellugin fil-Parlament tal-Ewropa. Issa kif qal sieħbi, ma tantx nistgħu Nistennew li l-Unjoni Ewropea tagħmel miżuri effettivi biex jinqered l-abbuż fil-ħlas tat-taxxa, għax hemm interessi kbar, fosthom, kif semma sieħbi, il-pajjiż tal-Lussemburgu, li huwa t-tieni l-ikbar tax haven fid-dinja. Dan wieħed mill-pajjiżi fundaturi tal-Unjoni Ewropea. Dak li kien Prim Ministru tiegħu kif qal sieħbi Juncker huwa l-President tal-Kummissjoni u allura ftit nistgħu nistennew li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel miżuri effettivi. Titkellem ħafna, tagħmel laqgħat, toħroġ dikjarazzjonijiet, tagħti direttivi, imma direttivi li jorbtu u jsoddu t-toqob li hemm ma tantx nistgħu nistennew mill-Unjoni Ewropea. Issa, kif għedtilkom fil-bidu, xtaqt nikkummenta wkoll dwar il-ġrajja tas-sbatax ta' Awwissu ġewwa Barċellona, l-istraġi tat-terroriżmu ġewwa Barċellona. Jiena mhux se noqgħod nitkellem x'ġara u ma ġarax għax żgur intom tafu d-dettalji kollha mill-aħbarijiet. Imma jiena se nitkellem fuq il-punt ewlieni. Dak li ġara Barċellona ġara qabel f'Pariġi, ġara Londra, Berlin, f'Madrid, Stokkolma u u bliet oħra tal-Unjoni Ewropea. U se jkompli jiġri sakemm tkompli l-gwerra bejn il-Musulmani estremisti u l-pajjiżi tal-Punent, l-attakki terroristiċi se jibqgħu jfaqqsu jew f'pajjiż jew f'ieħor tal-Ewropa. U allura xi rridu, xi jrid isir biex xi darba dil-gwerra tintemm? Kull gwerra, twila kemm hi twila u kemm tieħu żmien, xi darba trid tintemm. Imma l-gwerer ma jintemmux waħidhom, Iridu jsiru miżuri u passi biex wieħed jipprova jtemm il-gwerra mill-iktar fis. Issa l-Unjoni Ewropea qiegħda tirreaġixxi, qiegħda jiġifieri, għal kull attakk terroristiku li jsir f'xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tagħmel pass biex mingħaliha xxejjen it-theddida ta' iktar attakki terroristiċi, u x'inhi l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar kif se tikkumbatti lit-terroriżmu u ttemm dil-gwerra. Dan għad hu interess importanti mill-iktar importanti għalina għax aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Fortunatament, imħabba l-politika ta' newtralità u non-alleament li l-Gvern Soċjalista mmexxi minn Perit Mintoff kien daħħal f'pajjiżna, li hija l-politika uffiċjali tal-pajjiż, S'issa għall-grazzja t'Alla, Malta hija meħlusa minn attakki terroristiċi u nittamaw li nkomplu nsaħħu l-politika ta' newtralità u non-allenjament ħalli niżguraw li nibqgħu meħlusin mill-attakki terroristiċi. kontra dawk li jridu jbiddlu l-Kostituzzjoni tagħna ħalli jdgħajfu l-politika ta' newtralità u non-allenjament. U meta ngħid dawk li jridu jagħmlu dan, ninkludi l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li dawn qed jagħmlu pressjoni kbira fuq pajjiżna ħalli pajjiżna jwarrab Il-politika ta' newtralità u non-alleanjament, li ma nistgħux nieħdu parti f'alleanzi militari, li rridu naħdmu attivament għall-paċi u s-sigurtà fost il-ġnus. L-Unjoni Ewropea trid li din il-politika titwarrab ħalli pajjiżna jkun bħall-pajjiżi l-oħra u jissieħeb fil-politika ta' difiża u sigurtà komuni tal-Unjoni Ewropea. Nieħdu parti billi nimmilitarizzaw iktar, mhux biss pajjiżna imma l-Unjoni Ewropea fejn infisha, fost il-miżuri li l-Unjoni Ewropea jkollha armata regolari tagħha. Issa intom tafu Illi l-attakki terroristiċi m'intix se tilqagħlhom jew tipprevenihom, jiġifieri ma tħallihomx isiru permezz tal-armati. Kieku żgur l-Istati Uniti tal-Amerika li għandha l-ikbar armata fid-dinja kieku ma kinitx suġġetta wkoll għall-attakk terroristiku li sar fit-Torrijiet Qtawmin ta' New York. Jiġifieri, il-miżuri li qed tieħu l-Unjoni Ewropea li tkabbar il-militarizzazzjoni tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhux se jilqgħu għall-attakk terroristiċi li jiffurmaw il-gwerra tal-lum. L-Unjoni Ewropea qiegħda taħseb biex tilqa' għat-theddida ta' xi attakk min-naħa tal-Federazzjoni Sovjetika, jiġifieri mir-Russja. Imma dik hija skuża, għax l-Unjoni Ewropea taf illi r-Russja mhix se tattakka, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għaliex ir-Russja taf li kieku tagħmel dan, l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Punent, inkluż l-Amerika, jirritaljaw, iwieġbu u tqum gwerra nukleari bil-bombi nukleari li tfisser il-qerda kemm tal-pajjiż Russu, tar-Russja, kif ukoll tal-pajjiżi tal-Punent. Gwerra nukleari hekk tfisser u għalhekk m'hemmx ċans, mhux ngħid m'hemmx ċans għaliex ma jistax jiġri hekk, imma qed ngħid illi m'hemmx ċans li l-mexxejja tal-pajjiżi tar-Russja u tal-Punent jidħlu fi gwerra bejniethom meta jafu li jekk jagħmlu dan se jeqirdu lil xulxin. B'dana kollu, l-Unjoni Ewropea trid tonfoq iktar flus, taħli iktar flus biex timmilitarizza ruħha ħalli tilqa' għat-theddida li ġejja mir-Russja, kif tgħid hi. U dan ifisser li qed taħli il-flus u minflok ma tipprova ssib mezz kif tilqa' għat-theddida reali, mhux fittizja, tar-Russja, imma reali, tal-attakki terroristiċi li ġejjin mill-Musulmani estremisti, l-Unjoni Ewropea qiegħda taħli l-flus fuq it-theddida fittizja tar-Russja. Issa, x'irid isir f'din il-kwistjoni tat-terroriżmu mill-Musulmani estremisti? Wieħed irid jara x'inhi r-raġuni li l-Musulmani estremisti qegħdin jattakkaw b'attakki terroristiċi lill-pajjiżi tal-Punent u jipprova jara li r-raġuni għal dawn l-attakki titwarrab u fost ir-raġunijiet hemm l-ikbar waħda, li l-pajjiżi tal-Punent huma stess qegħdin jagħmlu attakki terroristiċi fuq pajjiżi u popli Musulmani. U dak, dik hija l-ikbar kaġun tal-attakki terroristiċi fuq il-pajjiżi tal-Punent, għax il-pajjiżi tal-Punent attakkaw u għadhom jattakkaw popli Musulmani. Attakkaw fil-Libja, attakkaw u għadhom jattakkaw fis-Sirja, attakkaw u qerdu ħafna fl-Iraq, fl-Afganistan, fis-Sudan, fil-Mali, f'ħafna pajjiżi fejn hemm il-poplu Musulman. U l-Musulmani estremisti qegħdin iwieġbu għall-attakki terroristiċi tal-Punent. U għalhekk jekk il-Punent u Malta rridu li nbiegħdu bit-theddida ta' attakki terroristiċi mill-Musulmani, irridu naslu fi ftehim, f'kompromess mal-Musulmani estremisti. X'iridu dawn? Żgur ma jridux jeqirdu d-dinja kollha li mhix Musulmana. Mela allura hemm xi mezz li wieħed jasal fi ftehim magħhom għax wara kollox jekk huma qed jagħmlu ħsara u dannu fuq il-Punent qed ibatu wkoll ħsara u danni huma wkoll. u għalhekk Malta għandha titbiegħed mill-politika tal-Unjoni Ewropea u tfittex politika ta' newtralità u non-alleament li ssib kompromess mal-estremisti Musulmani ħalli tieqaf il-gwerra li qed teqred tant eluf ta' popli u twerwer il-pajjiżi kollha tal-Punent. Kolli nieqaf hawn, nirringrazzja lil sieħbi għas-sehem li ħa f'din id-diskussjoni u nirringrazzjakom li qgħadtu tisimgħuna u nappellawkom li tkomplu tisimgħuna kull nhar ta' Ħamis fid-disgħa u nofs b'repetizzjoni s-Sibt fil-ħamsa u nofs ta' waranofsinhar. U dejjem nappellawlkom biex taraw il-website tal-Front Matin il-Qumu u l-website tal-CNI. Insellmulkom.